Ndi matsheloni ndi a vha vusa matsheloni ano dzinani ḽa maanḓa ḽa Murena washu Yesu Kristo. Ndi khou tenda uri Murena o vha londa vho vuwa zwavhuḓi. Namusi arali vha vha vha songo vuwa zwavhuḓi mara kha vha thetshelese ipfi ḽa Mudzimu ḽi vha takule dzinani ḽa Yesu Kristo. Kha ri ri musi ndi sa thu fhembeledzana navho nga ipfi ḽa Mudzimu, ndi vha humbele vhone ri rabele. Khotsi vha vhugala Yehova wa mavhuthu, Baba ri a livhuwa nga matsheloni hano. Ri khou ṱanganedza tshikhathi hetshi ri tshi tenda uri tsho eḓana, u ri ṋea zwiḽiwa zwashu zwa mimuya zwo ḽi eḓanaho. Ri khou tenda uri Muya Mukhethwa ndi Ene ane u ḓo vha murangaphanḓa, u ḓo vha mueletshedzi, u ḓo vha mufunḓedzi wa nḓila dzoṱhe dza kha mafhungo-ngoho, nga Kristo Yesu Murena washu, ri a livhuwa. Amen. Ndi khou tama u ṱuṱuwedzana navho ndi tshi isa phanḓa kha zwe nda amba navho vhege yo fhelaho. nga maanḓa kha vhone vhe vha vhe ra vha roṱhe vhege yo fhelaho. Hone arali vho vha vha songo kona u mpfa vhege yo fhelaho, vha songo fhela mbilu. Muya wa Mudzimu o luga u ḓo ri dzumbululela zwone. Khotham o vha ṱuṱuwedza ndi sa imi ndi tshi ri, Kha vha khwaṱhe, vha songo nyama, vhone vhane vho ṋea vho vhea fulufhelo ḽavho Murenani. Vhoiwe no ṋea vho no vhea fulufhelo ḽaṋu Murenani ḽaṋu Murenani. Khwaṱhani ni songo nyama na luthihi. Kha ri ye ri vhale bugu ya Yohane 16, ri vhale 33, ri pfe mulomo wa Yesu Kristo ene muṋe a tshi khou ṱuṱuwedzana na vhafunzi vhawe afha. U ri, Ndi tshi ralo ndi itela uri ni vhe na mulalo. kha nṋe uri ndi tshi ralo ndi musi o amba na vho mafhungo a ri ndi tshi ralo kha nyambo yanga ndi khou itela uri vheiwe ni songo nyama nga zwine shango ḽa amba kana nga zwine na vhona vhoiwe e, ivhani na mulalo kha nṋe ndi itela uri ni vhe na mulalo kha nṋe a ri fhano shangoni ni vhutongoni Zwino vhuṱunguni hovhu ndi hovhuḽa vhune ni a tovholiwa, ni a ḓaḓesiwa, ni a tsikeledziwa, ni a ofhiswa, mara u ri, Zwo ralo, ivhani na mulalo kha nṋe, ngauri, hone ni songo ofha, ngauri nṋe shango ndo ḽi kunda. Ho ngo ḽi kunda a tshi itela ene muṋe, o ri o ḽi kunda a dzhia khiyi dza gundo a ri ṋea zwanḓani zwashu uri riṋe ri ḽi kunde. That's why a tshi ri, Vhoiwe, ndo ni vhudza hezwi zwithu ndi ndi kale. Ndo ni vhudza ndi tshi itela uri hezwi ni tshi zwi ḓivha ni vhe na mulalo kha nṋe, ngauri na vhuya na vha na nḓivho ya u zwi ḓivha uri nṋe ndi nṋe nnyi. Ni ḓo vha na mulalo ngauri a hu na tshi no nkunda. Dzinani ḽa Yesu Kristo. Haleluya! Vha a ḓivha hafha shangoni ri khou tshila kha dzivha ḽa vhutshilo ḽine a ḽi to leluwa u to kana u to suvhelela u tonga ngilasi yeneyi musi vho i fara vha vhona ngilasi vha tshi i fara yo suvhelela yo ita zwavhuḓi a i na magogomba a i na mini vhutshilo ha ngo ita ngoralo Ndi nnyi we a vha a tshi zwi ḓivha fhano vhutshiloni zwa uri ri ḓo vhuya ra vha ri kha maga a lockdown nga nḓila ine ra vha khao nga ngaho zwino? Ndi nnyi we a vha a tshi zwi ḓivha? Ra ri sa zwi ḓivhi, a ro ngo zwi ḓivha mara ro ri phelemene ngazwo. Mara naho ro ri phelemene ngazwo, ri a ḓivhudzisa mbudziso ine nda khou amba uri vhone vha ḓivhudzise ngori Zwine shango ḽa amba kha zwi fhambane na zwine vhone vha amba. Kha vha lenge u ḓivhudzisa mbudziso uri, Nahone nzulele yo ima nga u rali? Mudzimu ha tsha vha Mudzimu ane nda mu ḓivha naa? Mudzimu u kha ḓi vha Mudzimu Ramaanḓaoṱhe, u kha ḓi vha Mudzimu onouḽa, u kha ḓi vha Mudzimu wa maanḓa, u kha ḓi vha Mudzimu a sa shanduki. Naho nzulele yo imisa hani? Hu si ni ya shango fhedzi, naho nzulele yo imisa hani na muṱani wau, naho nzulele yo imisa hani na mushumoni wau, naho nzulele yo imisa hani kha hoṱhe hoṱhe hune vha vha hone, Mudzimu u kha ḓi vha Mudzimu, u kha ḓi vha Ramaanḓa oṱhe, ha shanduki, ha rembuluwi, ha dzinginyiswi nga nzulele. haleluya mara riṋe nga lutendo ri fanela u ima ra vha na fulufhelo ḽo khwaṱhaho ḽine ḽa amba uri mudzimu ha kundwi nga tshithu haleluya zwine zwine nda khori kha ri khwaṱhe vhana vha khotsi anga kha ri ime vhana vha khotsi anga ri songo luza lutendo ri songo laṱa fulufhelo bivhili ri malamba a vha sangani ndi mahulu vha ḓivha musi Maḓumbu a vhutshilo a tshi vhonala a hone, a ḓisa nyofho. Zwino nyofho kanzhi-kanzhi a dzi itiwi nga zwithu zwine zwa vha ngoho. Nyofho hedzi dzine nda khou amba ngadzo dzi itwa nga zwi, nga zwi, dzi ḓa nga ndavha ya u expecter zwithu zwine A, a, zwi, a, zwi, a zwi na ngoho nga ngomu. Ende nyongo dza vhuya dza vha hone, dzi tswa lutendo. Lutendo lwa tswiwa, Mudzimu ha tsha takadziwa. Ngori Bivhili i ri vha sendelaho Mudzimuni tshavho vho vha u tenda uri u hone na uri vha mu ṱoḓaho u ḓo vha ṋea malango. Zwino nyongo dza vhuya dza vha hone, Either nga zwithu zwi no khou itea fhano shangoni, either nga zwithu zwine vha khou zwi pfa, either nga zwithu zwine vha khou zwi vhona, either nga zwithu, nga tshenzhemo ya zwithu zwine vhone vha vha nazwo. Hezwi nyofho dza vhuya dza takuwa, ngauri nyofho na dzone ndi tshiṅwe tsha dzi, tsha, tsha, tsha, tsha zwishumiswa kana weapon dzine diabolo a dzi shumisa u ḓisa nyofho uri riṋe ri bve kha focus ri shavhe kha lutendo lune ra vha nalo zwa zwino shango ḽo ambarelwa nga vhulwadze vhune ha khou dina hezwi ri tshi ri heyi ri kha um hu na delta ho no bva zwiṅwe zwino Zwino u pfi, Zwi bva gai-gai? Zwe zwino hu tshi pfi mini-mini, hu ḓo bva zwiṅwe, zwi tshi pfi, Zwi bva gai-gai? Ho dzhena zwino, ho dzhena zwiḽa. Mara Mudzimu, ndi khou vha vhudza vhone vha tendaho Mudzimu, u kha ḓi vha Mudzimu, no matter what. Arali Yesu o ri, Fhano shangoni ni vhuṱunguni, mara nṋe shango ndo ḽi kunda ni tshi itela vhuingwe, hu khou nyaga nṋe ndi tshi ima nda fara tshiṱangu tsha lutendo, nda ima nda ri, Mudzimu, arali a hone, a hu na tshi sa konadzei. Phodzo i a konadzea. Tsireledzo i a konadzea. Gundo ḽi a konadzea. Mulalo u a konadzea. Zwoṱhe zwine vhone vha zwi tama zwi a konadzea dzinani ḽa maanḓa ḽa Murena washu Yesu Kristo. Arali vha ḓi dzulela u ḓivhudzisa mbudziso yo ri, Mara nga nzulele hei? na mudzimu ha tshavha mudzimu na vha vha vha vha honest khavho vha ḓo zwi ḓivha zwori mudzimu kha ḓivha mudzimu no matter what vhana vha isiraele vha shangoni ḽa egipita vhupulini vha tshi lala vha songo lala vha tshi khou suka zwidina mudzimu o vha kha ḓivha mudzimu that is why o vha na mano o dzhia mushe a mu rumela Hoṱhe he ha vhonala hu tshi nga hu na mathada, Mudzimu ho ngo ṱuwa. O lindela fhedzi vha mu vhidzelelaho uri vha mu lamulele. Kha ri ḓe ri vhone kufhungo kuṅwe khokho ku re kha Timoteo ya vhuvhili. Ri vhale ndimana ya 1, ri ḓo vhala verse 7 ngei. I ri, Ngauri Mudzimu ho ngo ri ṋea muya wa u vha magoswi. Mudzimu ri ṋea ngo ri ṋea muya wa u vha magoswi. Kha goswi ḽi vhonala hani? Goswi ḽi vhonala nga uri naho zwithu zwi sa athu to konḓa u ya gai, ḽi vha ḽi khou tetevhela ḽi tshi shavha. Goswi ḽi vhonala nga uri a ḽi koni u ima ḽa imela nndwa i re hone. Mudzimu ngo ri ṋea muya wa goswi, ho ngo ri ṋea muya une ri tshi vhona ri tshi vhona zwithu zwi khou itea ra shavha. O ri ṋea muṅwe muya, o ri fha muya wa maanḓa. eh? arali o ri fha muya wa maanḓa zwi amba uri ri a kona u lwa arali o ri fha muya wa maanḓa zwi amba uri ri a kona u imedzana na nyimele iṅwe na iṅwe a huna a zwi ambi zwa saizi ngori vha ḓivha ho pfhi arali vhe wene na lutendo lune lwa nga thoro ya lumonya ni ḓo amba na thavha heyi na i vhudza mafhungo ya ni pfha Zwine zwa amba uri arali o ri ṋea muya wa maanḓa, o ri fha muya wa nndwa, o ri fha muya wa gundo, o ri fha muya wo ima ra ri dzi, ra ṱoka midzi dzinani ḽa Yesu. U pfi o ri hoyo, hezwi nṋe ndi khou amba navho zwino ngo rali, hoyo muya vhone vha nawo ndi mafhungo o u ritha, hoyo muya nṋe ndi nawo ndi mafhungo o u ritha. ndi tshi dzhena thabeloni ndi mafhungo o u ritha ndi tshi vula mulomo nda amba zwine nda tenda zwone o ri fha muya wa maanḓa o ri fha muya wa lufuno o ri fha muya wa tsha vhuhulwane muya wa tsha vhuhulwane ndi une wa dzika wa ri hezwi zwithu zwo vhilingana wa sa tende o vhilingana zwithu zwo vhilingana muya wa tsha vhuhulwane a u vhilingana wa ima wa ri aha zwino hafha yo shoma zwino vhunga yo shoma ndi dzhia buḓo heli ndi dzhia tshiṱangu hetshi Zwino yo shoma vhana vha khotsi anga, riṋe ri na muya wa tsha vhuhulwane, ri na muya wa maanḓa we Mudzimu a ri fha. A ri ḓou ritha maanḓa e Mudzimu a ri fha, ri dzhene thabeloni. A ri ḓo ritha maanḓa e Mudzimu a ri fha, ri ambe zwine ra tenda zwone. Ngauri Bivhili i ri, Muthu u vhofhwa na u vhofhololwa nga fhungo ḽa mulomo wawe. Tshe tsha ḓala mbiluni ndi tshone tshine mulomo wa amba. Ho ḓala mini mbiluni yanga? Ho ḓala lutendo, a ri ambe lutendo. Ho ḓala nyofho, izwo dzi ḓo ri dzi ḓo ri huvhadza. A hu ḓale muya wa lutendo, a hu ḓale muya wa lutendo. Bivhili kha bugu ya Pisalema i ri, Naho thungo i nga wa maḓanana ḓana, thungo i no nga wa maḓanana fumi. A zwi nga u sendeli. Hu khou nyaga vhone vha tshi ima vha vhunga ndo dzula vhudzumbamoni hawe ṱaḓulu ṱaḓulu, nṋe ndo lala mulunzini wa Mukonazwoṱhe, ri ambe unga Mudzimu washu, ri ambe unga Ene Mudzimu Muṋe washu dzinani ḽa Yesu Kristo. Haleluya! Vhatendi, vhoiwe vhatendi, vhoiwe vhana vha Mudzimu, ro tou ṋewa command Ro ṋewa muthetho wa uri ri songo ofha, ngauri Mudzimu washu u pfi Yehova, ndi Ramaanḓaoṱhe, ndi Mudzimu wa ṋama yoṱhe. U ri, Ni songo ofha vheiwe, ngori nyofho dzi beba. Discouragement dzi beba u nyamisa. Nyofho dzi beba mbilaelo. Mbilaelo vho na dzone-vho dza tswa lutendo. Lutendo lwa tswiwa, muthu ha tsha kona u ima phanḓa ha tshifhaṱuwo tsha Mudzimu e na mafulufulu, a na expectation, a na ndavhelelo. Ngauri Bivhili i ri, Vha sendelaho Mudzimuni tshavho hu vhe u tenda uri Mudzimu u hone, na uri vha mu ṱoḓaho u ḓo vha ṋea malamba. Zwino hezwi nyofho dza vhuya dza ḽa, that's why Mudzimu o dzhia muya wa nyofho a u laṱa, a dzhia a dzhenisa muya wa maanḓa, ngori nyofho dza vhuya dza vha hone, dzi beba mbilahelo. Mara ri ḓo tou ita hani hafha fhethu? Ḽi ḓo vuwa ḽo tshisa hani? Who is next? Ndi nnyi a tevhelaho zwino? Nyofho dza vhuya dza ḓa, dzi itisa uri hu vhe na mbilahelo. Zwino mbilaelo dza vha hone dzi tswa lutendo. Lutendo lwa tswiwa, a lu takadzi Mudzimu. Thi ri bugu ya Vhahevheru i ralo, i ri vha sendela Mudzimu muthelo wo tou tenda, ende vha mu tendaho vha, vha tshi sendela tsini nae, u ḓo vha ṋea malango. Zwino ndi khou vha fhembeledza, muthu wa Mudzimu, ndi khou ri, vhone vha ḓivhaho Yehova, vhone vha, vha tendaho Yehova a tshilaho, Dzina ndi ḽa Yesu Kristo. Vha songo tenda, vha songo tenda u amba luambo lwa dif, lwo, lwo, lwo fhambananaho. Kha vha ambe luambo lwa Spain. Kha ri ḓo vhona kufhungo kuṅwe khokho ko ri, Vhafunzi, ndi nga ita mini? Mara ndi iteni, ndi iteni zwino. Vha nga ita hezwi zwine bugu ya Vhakorinta ya amba zwone. Vha nga ita hezwi zwine bugu ya Vhakorinta yo thoma, eh, 16, ri ye ri vhale kufhungo khokho. Vhakorinti ya u thoma eh, 16 ri vhale verse 13 1 3 i ri fhaṱuwani ni imeni kha lutendo ivhani vhanna khwaṱhani vha ḓivha kha kha kha kha ya tshiisimane i ri be alert fhaṱuwani vho ima ni songo tenda u kumedza Mimuyani yaṋu wo iwe kha hu duge, mimuyani waṋu wo iwe hu songo dzima, mihumbulo yaṋu i songo neta. Be alert, fhaṱuwani vho iwe. Be on your guard, imani no khwaṱha vho iwe. I tshi ri imani no khwaṱha ndi uri magona haya a songo neta, magona a songo neta. Tendani u lavhelesa phanḓa, tendani u tshimbila, ngauri Mudzimu wa vheu u na ri, u na inwi. Imani nga lutendo, ni songo laṱa fulufhelo. Malamba a vhasaṅali ndi mahulu, magoswi a lenga u ṅala. Vha Dzeusa vha na lutendo a vha nga lengi u ṅala. Zwino i ri, Imani no farelela lutendo, u iwe, khwaṱhani kha lutendo. Vha ḓo zwi ḓivha zwa uri Bivhili i ri, Ni songo laṱa fulufhelo lwo ima. Malamba a vha sa ṅali ndi maungu. Vha songo ṅala nga zwine vha pfa, vha songo ṅala nga zwine vha khou vhona, vha songo ṅala nga, nga, nga, nga, nga, nga tshenzhemo ine vha vha nayo. Vha songo ṅala, malamba a vha sa ṅali ndi maungu. Mudzimu uri a shume kha heḽi shango, u ṱoḓa nṋe na vhone. Mudzimu uri a dzhenelele kha heḽi shango ngori o ḽi fha nṋe na vhono ri ḽi shume. O, u ṱoḓa thabelo yanga, a ṱoḓa thabelo yau, ra dovha ra vha na thabelo ine ra agiria uri Dzinani ḽa Yesu Kristo ri khou tama hetshi. Ende Mudzimu uri u ḓo tshi ita. Ya ri, Imani vhunga vhanna, act like men. Ingani vhanna. Nga iṅwe nḓila, ni songo tenda u kundwa, don't allow defeat. Ambani zwine na tenda zwone, ingani swole, imani no khwaṱha. I tshi fhedzisa kha ya tshikwa ya ri grow in strength, aluwani kha maanḓa lwenu, aluwani kha maanḓa. Nga iṅwe nḓila ḓuvha nga ḓuvha naho muthu wa nga nnḓa a khou a khou ṱala muthu wa nga ngomu kha ḓi itwa muswa nga maḓuvha na nga maḓuvha muthu wa nga ngomu kha kha vhe na maanḓa kha gain strength kha vhe na maanḓa muthu wa nga ngomu na ndi maanḓa ḓe na maanḓa a lutendo ndi maanḓa o fulufhela mudzimu ndi maanḓa o sa nyama ndi maanḓa uri mudzimu u kha ḓivha yehova ra maanḓa oṱhe mudzimu wa mavhuthu a ṋeaho a ṋeaho zwifhiwa zwi si na tshiṱahe Vha ḓivha, ndi nga tshifhinga tshenetshi tsha musi hu tshi nga zwithu a zwi khou tenda u tshimbila vhutshiloni, hune riṋe ra dzhia ra dzhia milenzhe yashu ra i ṱoka, ra ṱoka midzi, ra sa tende u dzinginea. Ngauri Murena Ene muṋe arali a Mulisa washu, ndi Ene ane phodzo ya ḓo ḓa i tshi bva khae. Ndi ene ane e, e, preservation, u vhulungea zwa ḓo ḓa zwi tshi bva khaye. Ndi ene ane tsireledzo ya ḓo ḓa i tshi bva khaye. Ndi ene ane gundo ḽa ḓo ḓa ḽi tshi bva khaye. Mara ḽi ḓa hani ḽi gundo? I ḓa hani ye tsireledzo? I ḓa vhega zwo ṅwalwa kha bugu ya Yeremia ine ya ri mbedzeleleni vhevho ndi ḓo ni araba. Dzi nga hani u waniwa nga vhoiwe? Ndi ḓo tenda vhoiwe ndi tshi lu wana. Vhaḓivha nṱhani ha uri ri vhe ri khou gungula ri vhe ri khou vhilaela ri khou ita zwoṱhe zwine zwa itisa uri ri sa ye phanḓa mudzimu ri mbidzeleleni vhoiwe a ḓo vha na tshifhinga tsho vhidzelela mudzimu nga mbilu dzi nthihi mudzimu uri a thi nga li a thi nga hani u waniwa nga vhoiwe Ende ni ḓo nngwana ni tshi nṱoḓa. Mudzimu o ṱanḓavhudza zwaṋu, zwino ni khou vha pembeledza vhone vha fulufhelaho Mudzimu. Kha vha ḓo fhumula mulomo wo amba zwine vha sa tende zwone. Zwine vha sa tende zwone kha zwi dzule henefho hune zwa vha hone, vhone vha ambe zwine vha tenda zwone. ngauri Bivhili i ri, Nga mulomo wavho vha nga fashululwa, nga mulomo wavho vha nga fashwa. Vha ḓivhe ḽi fhungo ḽa uri muthu a fashwa nga mulomo ḽi ḽi pia vhathu vhanzhi nga maanḓa vha vha vha ḽi ḓivha mara ḽi pia vhathu vhanzhi nga maanḓa u tori hu tshi ri phenemene zwithu amba unga muthu a songo vhuya a vhala na bivhili ḽa ḽiṅwe ḓuvha A tshenuwa o amba. Vha songo tenda u tshenuwa vho amba. Kha vha ambe, ngauri mbilu yavho i khou amba. Ende mbilu yavho arali yo ḓisendeka na Maṅwalo, i amba zwe Mudzimu a amba, uri, Khae Kristo Yesu ri na gundo. Khae Kristo Yesu ri a kona u kona. Dzinani ḽa maanḓa ḽa Murena washu Yesu Kristo. Uri Mudzimu a shume kha heḽi shango. Uri Mudzimu a tshimbile kha heḽi shango hu ṱoḓa mafulufulu na maanḓa kha riṋe e, e, vharwa na vhananyana vhawe. Hu ṱoḓea mafulufulu o no nga aḽa a Dafita a tshi ima muṱhannga a songo ambara a songo ambara dza nndwa, a imedzana na muthu o ambaraho dza nndwa a mu kunda. Mafulufulu haaḽani ndi one ane a ṱoḓea. Futhi vha ḓivhe, o vha a songo vhudziwa Dafita u tou ri, Vhonani, ndo ni ṋea, thoma ni ṋea muya wa vhugoswi, ndo ni ṋea muya wa maanḓa. O vha a songo vhudziwa nga u ralo. Ndi riṋe vha Thestamennde Ntswa ro vhudziwaho. Mara houḽani o tou zwi ḓivha uri. Mudzimu wa Yakopo, Mudzimu wa, wa Isaga, ndi ene o no ḓo ndamulela vhunga o ndamulela hangeini a ima a vha na tshivhindi. Kha ri ḓo ima ri vhe na tshivhindi, ri vhe na, na mafulufulu o no nga a Dafita, ri vhe na mafulufulu o no nga a Daniele we a ima naho ndau dzo fhedza maḓuvha mararu dzi sa ḽi, a pfi u ya poswa a ri, Zamani ni ḓo vhona. Vha tshi zama u mu posa, Yehova a ri, Naho hu rafu, nṋe ndi rafu u fhira rafu heyi. A mu ṱanganedza. Ndau dza mu vhona dza mu vhona sa khonani. Nḓala i hone ngauri A hu na muthu wa lutendo ane a tshi vhidzelela Yehova, Yehova a sa mu lamulele. Nṋe ndi khou ri vhana vha khotsi anga, ndi tshifhinga zwino tsha uri riṋe ri ime nga lutendo. A ri ḓo ima nga mafulufulu no nga a Jehoshafati a ri a tshi vhona zwa uri ho vhifha, ho vhifha. Ho ngo ri ho vhifha a vhudza vhahawe a ri a ri ṱoḓe tshivhana tsho shavha. O ri ho vhifha a ri gidimele thabeleni. He a ri gidimele thembeleni a ri a ri kha ri ḓidzime a ri stope mishumo yoṱhe ri gidimele thembeleni vha no gidimela thembeleni vha tshi amba na mudzimu mudzimu wa ngomu ya dzhia tshifhinga vho ri vha tshi tou ri ee eh, eh, eh, vha tshi mu humbudza zwe mudzimu amba a ri hai ho ndwa ndo dzhia ndi yanga zwino a ni levhelaho u levhela nṋe A ri imi sa vhana vha khotsi anga, ri ri, A ri levhelaho u levhela Yehova. A ri, Hu na, hu na scripture kha, kha, kha, kha, kha luisimane tshi no ri, Whoever contends with me is contending with you. Hoyo ane a imedzana na Nṋe u imedzana na Mudzimu, ngauri Nṋe ndo khunyelela khae, Kristo Yesu, Ene ane a vha Ṱhoho-nṱha wa vhosi vhoṱhe na wa na vhoṱhe vha maanḓa. Zwino ndi khou ri, vhana vha Khotsi anga, kha ri ḓo ri ri ṱuṱuwedzee, ri songo farwa nga nyofho, ri songo tenda nyofho dza, dza, dza ri ambarela, ngauri nyofho dzi ḓo ri tswela lutendo. Arali vhone hafha vhutshiloni vho vha vho no vha vho no neta mani vho neta vho neta no nyama vha khou nyama ndi khou ri khavho vhone a ri dzhie a ri vhe na tshivhindi ri mu vhidzelele vha vhona kha bugu ya yeremia u tori na mbidzelela ndi ḓo ni ya raho kha bugu ya ya vhaevhela u tou pfhi iḓani vhoiwe nga mafulufulu iḓani nga mafulufulu Ina ndako dzesu na danga mafulufulu weiwe khuluṋeleni ya tshilidzi ni ṱanganedze vhuthu ni ḓo lamulelwa zwo fanela dzinani ḽa Yesu zwino kha ri ri yo ri yo lamulelwa zwo fanela ri khou tama u fhedzisa navho vhana vha khotsi anga ṋamusi nga u vha ṱuṱuwedza nga nga bugu ya dziphisalema phisalema eh, 23 heyi ndima na vhone vha nga vha vho i ḓowela Hei ndimana vha nga vha vha tshi i ḓivha. Hei ndimana vha nga vha ḽiṅwe ḓuvha vho ita sa nyalelwa tshikoloni. Mara ṋamusi kha ri ḓo i lavhelesa lwa tshimuya. Kha ri i lavhelese lwa tshimuya uri ri vhe na mafulufulu, ri khwaṱhe, ri lwe nazwo ri imaho phanḓa. Tshiṅwe na tshiṅwe tsho tsho vhewaho phanḓa ri lwe natsho. I ri, Yehova ndi mulisa wanga, a thi nga shai tshithu. O tama uri vhone na nṋe ri dzhie ndimana heyi ri i lavhelese lwa tshimoya, vha vhone Yehova sa Mulisa wavho ane musi vha nae vha nga si shaye tsireledzo, vha nga si shaye ndamulelo, vha nga si shaye phodzo, vha nga si shaye maano, vha nga si shaye vhuṱali, vha nga si shaye nḓivho. Dzinani ḽa Yesu Kristo, ya ri, U nndadza mafuloni avhuḓi. u nnyisa maḓini a gwagwela u netulusa muya wanga muya wavho wo netaho yehova kha u netuluse yehova kha u netuluse a tshi vhona lutendo lune vhone vha vha nalo ya ri naho nda tshimbila govhani ḽa dunzi ḽa lufuthi yo fhi vhuvhi ngauri u na nṋe hu thonga yawe hu mbaḓa yawe ndi zwone zwine zwa mphumudza a mpha zwiḽiwa maswina anga ati kha vha ḓo vhona kha vha ḓo vhona provision ya mudzimu a vha itela kha vha ḓo vhona eh, zwi nzudzanyo ya mudzimu a vha itela u mpha a u khou pfi u ḓo a u khou pfi o u mpha zwiḽiwa maswina anga a tshi zwi vhona swina ḽavho a si muṅwe muthu ane vhone vha muhumbula Swika ḽa vhuḓi Diabolo, ane a i, ane ngori zwawe zwo no vhilingana, u khou tamba uri mashango a ḽivhilingane, mara ri khou hana nga Dzina ḽa Yesu, ri khou hana nga Dzina ḽa Yesu. Mudzimu kha shume kha shango heḽi, a tshi, a tshi, a tshi khou shuma nga nṋe na vhone, Dzinani ḽa Yesu Kristo. Zwavhuḓi na zwivhuya zwi ntsala murahu maḓuvha oṱhe a vhutshilo hanga. Kha vha ḓo amba na nṋe vhone vhone, vha ri, Zwavhuḓi na zwivhuya zwi ntsala murahu. Maḓuvha oṱhe a vhutshilo hanga, ndi tshi vuwa nga matsheloni, zwavhuḓi na zwivhuya zwi ntsala murahu zwa mphira phanḓa, ndi tshi eḓela, zwavhuḓi na zwivhuya zwi ntsala murahu zwa mphira phanḓa. Khou fhembeledza uri ndimana heyi kha vha i dzhie ṋamusi vha i, vha i, vha i vhale lwa tshimuya, vha i vhale vha tshi khou i elekanya muyani wavho, vha tende u fhumula vha re nngu phanḓa ha tshifhaṱuwo tsha Yehova, vha pfe uri Mudzimu a tshi fhindula uri mini. vha ḓo pfa tshi ri nndwa heyi ndo i dzhia ndi yanga ende vhana vha khotsi anga a ri ime ri songo nyama ri songo shushedziwa kha ri ime ro khwaṱha nga dzina ḽa yesu ndi humbela uri dzhia tshifhinga hetshi ndi livhuwe murena khotsi vha ṱaḓulu ndi khou livhuwa muya mukhethwa mueletshedzi na mufunḓedzi wa nḓila dzoṱhe dza kha mafhungo ngoho ane misi yoṱhe a ri humbudza zwe vhone vha amba Ri a ḓi fhiwa zwiḓivha zwa uri a vho ngo ri fha muya wa nyofho, vho ri vho ri fha muya wa maanḓa, vho ri fha muya wa lufuno, vho ri fha muya wa tsha vhuhulwane, vho ri fha muya une ra vhidzelela ra ri aba khotsi. Dzina ndi ḽihulu ḽa maanḓa ḽa Murena washu Yesu Kristo. Fhungo ḽavho heḽi Baba, ndi khou rabela uri ḽi vhe na mushumo mbiluni ya muthu muṅwe na muṅwe a ḽi thetshelesaho. A ime nga lutendo a ri, Ni na Yehova zwoṱhe zwi a konadzea. Dzinani ḽa Yesu Kristo ḽa maanḓa, Baba, ri a livhuwa. Amen. Ndi tama u khunyeledza navho ndi ri, Ndi khou vha pembeledza ngoho nga dzina ḽa Yesu. Vha songo diisa ṱhoho na fhasi, vha songo nyama. Thabelo yavho ndi tshiṱangu. Mulomo wavho ndi bako ḽavho ḽine vha shavhela ngomu. Dzinani ḽa Yesu Kristo ndi a livhuwa. Amen.